א גוטן רבותי א גוטן, אונז ברוך השם קומען צוריק פאר א נייע שיעור, שיעור נומער זעכצן אויף די הלכות תפילה שיעור, ברוך השם אונז זעמיר שוין אין די אכטע וואך אין די געהויבענע שיעור וואס אונז טרייען צו מאכן געוואר אדער אין ענגליש awareness אויף די ענין פון תפילה, רבותי מען האלט שוין יעצט שוין נאך אכט וואכן אין די שיעור, בשי ת נומער זעכצן, איך האב געזאגט פאר, איך האב געזאגט פרי יעצט, ענד לאמיר גיין ווייטער אין דעם ענין, זאג דיינע חברים אז מען זאל טאקע אויסהערן דעם שיעור, די קענסט ביזדערווייל הערן אויף וואטסעפפ און אויף יוטוב, און איך האף און בעזהשי ת מיט די אייבערשטנ'ס הילף מען קען בעזהשי ת עקספענד צו אנדערע פלעטפארמס צווי קהל לשון. אויך טווענטי פאר סיקס און אזוי ווייטער רביש'ן זעלף ביי די וואל איז עס איז עס איז די צוויי איך האף אז זומער צייט איך האב מער צייט צו מאכן און מאכן אביסל דגוש אין דעם איך וויל טאקע פידבעק אויף דעם שיעור וואס ענק האלטן פון די שיעור צו נישט לאנג צו שנעל צו פיל לאמיך וויסן אין דעם ארייט און מען קען נאך שיקן א פריוואטע מעסעדזש, ס'איז אויך גוט צו וויסן מער זאכן. לאמיר גיין ווייטער יעצט, מען לערנט מען לערנט יעדע דאנערשטאג דורך חיים קנייבסקי די אורחות יושר, און אויך א מעשה פון רבי פסח קראהן איבערגעטייטשט אין אידיש. די וואכ'ס צווייטע שיעור רעדט וועגן וועגן דיין סיכום, און אויך אויפשטיין פריער צו דאווענען פרי. אקעי. בענין תפילה בסיכון, בענין תפילה דאווענען בסיכון, מלבד שיטת הרה ק הרמב ם שהחמיר גמור, חוץ ווען די רה פון די רמב ם האלטן אז עס איז ממש א חיוב גמור צו ממש דאווענען בסיכון, ועוד על זה, איינער וואס איז עובר אויף דעם, ווען ער מתפלל בסיכון, איינער וואס דאווענט נישט בסיכון, ניכר עובר על דברי חכמים, איז קייסע איין וואס איז עובר אויף די בעט פון די חכמים פאר אפילו די שאר פוסקים שאין חיוב גמור אפילו די די אנדערע פוסקים וואס האלטן נישט נישט נישט אזוי געפערליך זיי האבן מסיקים מ'דארף נישט זיין מסיקים מכל מקום דער רבי נאך אלץ אין גאון מאוד ס'איז דאך א גרויסע ענין צו אויפשטיין פרי און דאווענען פרי עניוועי און דאווענען מסיקים כמו שפליגי חזל מאוד אזוי ווי אנדערע אנדערע אנדערע פוסקים האלטען, חזל האלטען, און ס'איז ממש געווען געהויבענע זאכען, ווי פריער זענען זיי מטהר געווען שאין ניזוק כל יום כולו, אז איינער וועט זיין אין די סוכה וועט נישט געשעהן ווערען די גאנצע טאג פון אהן ביז סוף.

וואס איז געווען סקווער אין בעלבע צו אונז מיט זיי וואס גייען משתעל זיין צו קאפ און קאפ זיין ברכות אחת כמה וכמה ברוך ה' שחזר הבטיחו איבער מער כל שכן וכל שכן שטייט אויך אז אז א ברכה ווען דארף ווען בסיכן אז חזל האבן טייער געווען ס'איז טאקע ס'זאל טאקע דאס טרייען צו טון וואס מ'קען חזקי המלך די חזקי המלך שחזל אמר אולי ביקש שבקש קודש ברוך הוא לעשות משיח און וועגן חזקי די קינג חזקי יוי זו חמי וזו אז אבא שגמול דין מאכן א משיח לא מוצא חס חזקה במקום מעשים טובים אולי גדול הגרס את חס וואס איז מאסק ווען מיט מעשים טובים רק שחור מספר גביסיקן נאר וואס איז געווען וואס דארף מסיקן איז די גרסה גרויסע זאך והברנה שזכה לכהן פעם אחת כבסיקיין אין סמיכת כלי תפילה, דער הברנה אמאל האט אמאל וואס ער האט געטון איז ער האט מכוון ווען מ'גייט דאווען די סיקיין לייגט מען די תפילה ווען גילה און תפילה פאר גאר ישראל ברכת שמונה עשרה, לויט פסוק חכם מפי מש כל יום ערב שמחה. וועגן דעם ער האט זיך נישט אויף נישט קיינמאל נישט אויפגעהערט ער האט נישט אויפגעהערט שמייכלען די גאנצע טאג שוי דער גדול גודל המצוה והשכר בזה ווייל ער געוויסט אז אז ער געוויסט אז דיין גרויסע מצוה און די גרויסע שכר פון דיין פסיקין ודעת כמה פוסקים סאך די דעת און און א סאך פון פוסקים פסיקין שתפילה צדיקה אדער מצוה בציבור א תפילה צדיקה איז איז העכער און עס גייט איבער די תפילה בציבור, און סמיכות גיל די תפילה און אויך און די סמיכות און די אויך די נאנטקייט איבער צולייגען די ברכה אויף גיל די תפילה צו שמונה עשרה און מספר מיט תפילה און אויך איבער אנטוהן מיט דאווענען מיט תפילין, היימישע ברירה. דאס איז אויך פשט רבותי אין די ווינטער צייט, כ'האב געזאגט אין די ענגלישע אויך נעכטען, אז ס'איז דא מענטשען וואס דאווענען מיט סוכות יעדען טאג, נישט קיין חילוק ווען, אין די זומער, אין די ווינטער, די גאנצע יאר, אבער רוב מענטשען האבען טאקע זייער שוועריקייט צו דאווענען מיט סוכות אינדערפרי, און זיכער זיכער אין דעם זומער צייט ווען ווען די זון קומט ארויף בערך פֿינף דרײַסיק אינדערפרי איז שוין זייער פרי, אבער אבער נאדערלעס מענטשען קענען עס טוהן, רוב מענטשען קענען נישט טוהן, אבער אין ווינטער צייט ווען די זון קומט ארויף נאך זיבען אזייגער

אז וועט איז מיר זיכער און מיר זיכער איז מיר קאמאן קאמאן ווען ווי הוי מספארן ווי ס'קען ביום החורבן אין טאמער וואלט געדאווענט ווי ס'קען אין די טאג פון די חורבן בית המקדש אהוי נעכע בית המקדש וואלט דער בית המקדש נישט חורבן נישט חורבן געווארן לכן אין דעם וועגן דעם כסף שאל דעם פסק צו קויסער באונן לאך מארויט פילער דאס הייסט אז אדיאס איז אומגערומט זיך אין א וואלקען וואס דאס דאווענען קען נישט קען דורך גיין, דאס מיינט איז דאס מיינט איז די אייבערשטער האט געבלאקט די זון, צוגעדעקט די זון מיט די וואלקענעס, פארוואס כדי שלא ידע מסכת צו חמה, זאל נישט וויסן ווען עס איז חמה זאל עס קומט ארויס עיין שם. יעצט קען מען רעדן וועגן איינער וואס זאל איינער קען נישט דאווענען מסוכן זאל מוז כאטשיג אויפשטיין פרי דאס איז זיכער.

אינדערפרי און בלאַ בלאַ ביז שפּעט ביינאַכט, זיי קענען האָבן אַ לאַנגע לעבן, ווי אָמען איז געשטאַנען אין הלכות מסכת שבת דף קכו ז, השכ ב בית המדרש הוי ה מה דברים שאודן אויך אַ פּאַרציי מען מזה, ועל כן קיימת לו עילה לבא. די גמרא שרייבט אַן איינער וואָס קומט פרי צום בית מדרש, איינער וואָס פּראַקטיצירט וואָס קומט די די שכר די נעקסטע וועלט און די און די

וואו מי אין מער שלוחים אין אויכעט תלמוד חכם א קונץ ואחרונה די קופ בלויב פשער ואוצל נאש געזאגט איינער וואס עם ישראל האבן אויף די סיטו און די טייטש זוכער אז די אז די אז די אידן וועלן אויפשטיין פון זייער בעטען זאל וועלן אלע ווייען וואס זאגן קריאת שמע מיט תפילה יעצט ווייטער, און און מער ברכות ביים גילו און בית, תלמוד חכם א יוקרת ואחרונה, מוז ווארט א תלמוד חכם נישט צו אנקומען מיט מער שפעט, א מער די לעצטע, ווייל טאמער יא, די כלה בשי ואוצל, זאל מען רופען ממש בשי און א פולער. דער אויס לבו אין מען ער וועט משיח קומען די קעריב קילן שעמפ שייב אויס זיין אין דעם פער אז אז א אז א פשיידער מענטש אז א פאלנע מענטש כמו ש דער חימ ב וועש וואקער דאס איז וואו איך קען פיל מאסף וואו אוי לוי לוי עס איז ביז'ן כרימע ענד.

איבער שלאפט איבער שלאפט שחרית ווען צו עס נעמען אויב נעמען אוילאם ווען ווען נעמען ווען דער מענטש ווען נעמען פון דער וועלט שו ח לאוו איז מיין קיש וואב באם אויב געווען איז מיין קיש מא אין שם ווייל זע אי וואויס לא איך אליס קוין אין אויך דער פוסק שטייט איינער וואס איז א מערבס א א ביג דייטער זאך קען נישט קען נישט מאכן עס גלייך דאס איז א סאך עס גיגער דארף דארף תשמ ב, ואפילו ביטע ביים אחת קרישמע, און עס טוט אזוי שטארק איינער וואס איז מבטל איינמאל ביי קרישמע כאילו אינו קורא כל ימיו, עס איז אזוי ווי ער געפעלט קיין עס איז קיינמאל נישט געווען בכלל, כמו שאמר ברכות ס ג עמוד ב', בעיר אור החיים צו נ ח סימן ב', ש פ אויב עס איז געפסקענט, וואס פסקענען א פר' אמת פאר וואס זי קען, איינער וואס דאווענט נישט ווי זי קען, חייב להקדים מה שיכול זאל זאל טוהן וואס מען קען, ואיסור גומר לסך חצות זמן, און נישט אפשפעטען צו דאווענען אפשפעטען און אפשטופען דאווענען ביז סוף זמן גשמי אדער זמן תפילה אפילו, כמו שגזר הגרא בשם ירושלמי, און גמרא אמרי גמרא זאגט במערבא. און אויך אין ארץ ישראל ליטע על זה מען האט געשאלטען וועגען די אויף דעם חלילה לזלזל בקודש חזל און חס ושלום מען זאל אלעס איינס איינס זאל אלעס געווען די קללה פון חזל איך שכוח אויך ר' חיים איך שכוח

איינער עס שטייט אויך אז איינער וואס וואס פילט זייער פול אין די ווינטער צייט א א גליסט אין זיי אין זיי בחוב לעמען עכט אויף די בוקער איך גיי זאגען איך איך מוז אויפשטיין אין די פרי קיי קוק דאך אז קוק דאך אז ס'איז אזוי קאלט או יש הם בקיץ אדער ווען ס'קומט אין זומער צייט איז עס פול מיט זעמען צו אליין מיטצוקן אייך טעמער מיט השכל איר זאלט אויפשטיין אין בעט אודאי לא איז צווייטע מענטשן א שכל אז ווייל ביינאכט איז אזוי קורץ אז נישט געשלאפן גענוג נאר אבער נאך אלץ איז קבל אויף וישמע לו איז אלס איז איז איז איז זאל זיין א גיבור אויף קעגן די יצר הרע נישט נישט אויסהערן חי בנפשו ער איז חי נפש אילו אין צו דאכצעך לאמיר נישט שויסן אויף נעך בוסר דאם ער זאל כאטשיק imagine ער זאל טראכטן אז איינער וואס איז געשטאנען עס ווען אז א מלך בוסר דאם א מלך בוסר פלייש און בלוט קען מען הויען זאת בזוהר למה בך שקומם אין לבא לאוכל לעצמם אין לבא סוי איז נישט געשקען שפיל א טאכט אויף א פרס א סקונדע ער מיין זיין זייער בוך צו אויפשטיין שנעל מיט קלארקייט און צו זיך גרייטן כל שכן כל שכן קל וחומר ווען בנוי של קל וחומר ווען נח לאך אנוכו קדוש ברוך הוא אפילו אפילו ווען מער זאלסט טון פאר דער אייבערשטער'ס וועגן און עקר לשונו, וויי משא בריאה סימן ר ל סעיף קב ד, שפסק וואס ער פסק'ענט, שסוח לא תקום כל פחות חצי שעה פאר זמן בעת מיין תפילה, אז א מענטש זאל אויפשטיין א האלבע שעה פאר'ן דאווענען אדער לכל הפחות מינימום א האלבע שעה פאר'ן דאווענען, שיכול להכריח את עצמו לבוא לתפילה לזמן, א מענטש זאל אויפשטיין א האלב שעה פאר'ן דאווענען, זאל ער זיך קערן צוריק גרייטן אנקומען צייט צו שחרית. אנשטאט גיין ווייטער נעקסטע וואך מיר גיין ווייטער אין דעם מיר צעלן גיין דעם מאסע פון א פיסל קראון די מאגע אין תפילה קען סקוי פון אסקול א קאם און אויך און אין די סווים סטארס מיר גערעדט וועגן תפילין ממש די הויביקע אונטן תפילין ארייט תפילין איז א גרויסע מצווה עס איז א סימבאל אויף א גרויסע קאנעקשאן א טיפע קאנעקשאן צווישן א איד און און ארום קאמפסן קימערט מען זיך צו די אייבערשטער די תפילין של יד וואס וואס וואס וואס טוט אן אין די ארעם און די הארץ און עס און עס איז די סימבאל און די סימן איז די הארץ און די עמאשען אויף א איד אבער די תפילין של ראש וואס לייגט וואס מען לייגט דא רעפרעזענט די די די מח און די טראכטן. איינע פון די גרויסע מאווי אינצידענטס וואס ער וואס ער האט געהערט וועגן תפילין האט געדענקט עס איז געשעהן אין דזשוליי טווענטי פארטין סאטמאר צייט און נעבעך א א שלעכטע א שרעקליכע געשעעניש איז געשעהן וואס האט געריקט אידן איבער די גאנצע וועלט אויף א וועג הוים וועג אהיים פון ישיבה דריי תלמידים דריי בחורים דארפסט אלי פרענקל איז געווען זעכצן יאר אלט, קרית שרה זעכצן יאר אלט, אריאל יפרח ניינצן יאר אלט, מ'האט זיי געפאנגען ביי פארנס אינטערעסי ימח שמם נעבן חברון פאר אכצן טעג, קיינער נישט געוואוסט ווי זיי זענען, און הונדערטער טויזנטער אידן אין די גאנצע וועלט האבן געדאווענט צו די רבונו של עולם פאר זייער סורווייוועל און זיי ארויסנעמען פון געפענגעניש, און זייערע עלטערן האבן זיי זענען געווען אין אין פילע אנדערע מידיע אטלעטס אין טי ווי אין רעדיא אין די גאנצע וועלט זיי האבן געבעטען פאר זיין פאר פאר די ארעב געפענגענישען צו לאזען גיין פריי די איזרעילי פאליס די סאלדאטען און אלע מיני וואלענטירען האבן געזוכט ממש בדעספערעט פאר די דריי יונגע בחורים. און דען נאך די גאנצע וואך געהערט די שרעקליכע נייעס, ממש די די פארשאלטענע געפאנגענע געפאנגענעס האבן געהארגעט די בחורים ווען מ'האט זיי געפאנגען און מ'האט זיי באגראבען אין אינדרויסן פון חברון, כלל ישראל איז געווען אזוי אזוי אפסעט. אבער נאך אלץ, די דריי משפחות האבן געהאט די שטארקייט צו געבן חיזוק פאר א פאר א איד, פאר אנדערע אידן וואס זענען אויך געווען בצער, און טויזענטער זענען געגאנגען צו די משפחה צו נחום אבל. מענטשן האבן געוואלט מחזק זיין די משפחות, אבער ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען פון דארטן האבן זיי באקומען חיזוק. אבער איין קאמענט וואס מיסעס רחלי פרענקל, נפתלי'ס מאן האט געזאגט איז ממש ממש ממש ממש ממש מיט א מינע. אז נאר נאר אזא מינע פרוי קען קען זאגן אזעלכע זאכן. צום סוף זי זאגט, כ'האב געטראכט א חצי נחמה. פאר אכצן טעג, איך האב געוויינט נישט מסר'ן טאמער מיין זון איז געווען לעבעדיג. ווען איך האב עס געפונען אז מ'האט אים געהרגעט די ערשטן טאג, האט ער אביסל נחמה. פארוואס? איך האב געוואוסט אז א פרוי האט געוואלט טון מצוות, האט ליב געהאט צו טון די מצוות, און די מצוה געט מער ליב איז תפילין. יעדן צופרי, כ'האב געוואוסט אז די טעראריסטען וואלטן נישט לאז אנצינד קיין תפילין בכלל, ווען איך האב געהערט אז מ'האט געהארגעט די ערשטע טאג, איך האב געדאכט איך האב געדאכט כ'האב נאך פחות א דאמעזש דורך גיין די גאנצע צער, אויף אפילו איין טאג אן נישט אנטון קיין תפילין, און די מינע ווערטער האט געקענט לאזען איינער פשש אנבעליוועבל, צו די בחורים'ס אנער האט געהויבן רעדן אין יעדע צייט וועגן זיין מער נזהר אין די מצוה פון תפילין צויי חברים חיים שווארץ פון קי גארדענס יהודה קאופמאן פון ראקוועי האבן קומען אפגעקומען די סלאגאן דיסקנעקט ריקנעקט דיסקנעקטן פון די פאונס און קנעקן צו רבונו של עולם. אז מען זאל דאווצען און צוריק האלטען און מען זאל עס געוויסערהייט ווי מען דאווענט ווען ווען מען דאווענט צו רבונו של עולם זאל מען דאס קוקן ביי פאונס זאל שוין אויף קיין פאונס בכלל און און די און לעבן זיך און קלערן צו רבונו של עולם און די קליימעקס פון די מעשה קומט ווען ער האט געזאגט ווען ער האט איבערגעזאגט מיסיס פרענקל'ס גאר געהויבענע ווערטער צו זיין חבר ר' ירון הברטל א בעל מחנך ישיב דרכי תורה אין פאר ראקעוועי ער האט געזאגט זעסט איין אז די די אותיות פון נפתלי'ס נאמען איז די זעלבע זאך ווי תפילין? ממש ממש ממש מאוד אנבעליוועבל, דער אריזל שאפט דער אריזל שאפט אז ווען עלטערען באקומען רוח הקודש ווען זיי געבן די נאמען פון א פון א יונגעל זיי און דאס איז דאס איז געפראווט ביי חזל'ס ווערטער די שם הגורם א נאמען האט האט ממש קוים א אינפלוענס. און לייט פון די חזל, און לייכט פון די חזל, און די אריזות ק ד זאגן אז תולדות מעשה איז ממש אן ממש ממש אנבעליוועבל, השם האט צוגעפירט אז א פרענקל'ס זאל נעמען געבן א נעם אויף נפתלי וועגן תפילין, רבותי סיי אנבעליוועבל ווערטער, זאל האבן א גוטע וואך, גוט שבת, און מען זאל האבן אלע שפעות טובות, זאג דיינע חברים ברענגען די שיר. יעדן טאג.